זאלט מען די גמרא דף צד ג עמוד א', גופא, אפאר שורות פון אויבן, דריי שורות פון אויבן, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום, דער מאן דחודש תרכ ס מאנצער, רבי אורי יאקצעג לעילוי נשמת זיין זיידע מפאלוב מימים ברבי יעקב עליו השלום, לעילוי נשמת אבא אבא רב זכרוינע לברכה, רבינו שלמה בן רבינו בן ציון, עליו השלום. גופא האבן מיר געלערנט אויבן, אמר רב אבא אמר רב יהודה אמר שמואל, חלב שהבשר חופר עושו, די חלב וואס די פלייש דעקט עס צו, מותר מעג מען עסן, אין אדער ווארדס, די חלב וואס איז אין די ווענט פון די בהמה, וואס אן טאפ פון דעם, נאנט צו די שדרה פון די כליות, ווען מען מאכט אויף די בהמה איז די חלב עקספאוזד, אבער וואס טיפער מען גייט אראפ, לאוער דאון, צו די בהמה, איז עס מער צוגעדעקט, זעהט אויס אזוי ווי א סענדוויטש, פלייש פון אויבן, חלב פון אונטן, און אונטער די חלב איז דא נאך א לעיער פון פלייש. איז הלכה מעג מען עס עסן? פרעגט די גמרא איין איז דאך וויאזוי האט שמואל אזוי געזאגט? אמר רב אבא אמר רב יהודה אמר שמואל האי תרבה דתיסר מסנא די חלב וואס איז אונטער די מאזניים אונטער די ריבס אסור איז אסור צו עסן ווייל די חלב דעקט צו די פלייש פון די מאזניים און מען זעהט עס נישט נאכדעם וואס מען נעמט אראפ די פלייש לויט שמואל דאט שאד בי אינאף אז ס'זאל מעגן זיין מותר באכילה למעשה זאגט מען אז ס'איז אסור. האבן א בייט, אבער איי געזאגט ס'איז אסאך מאל עקספאוזן, פאר דעם קען מען נישט מיקל זיין. בהמה בחייו, א בהמה בשעת ס'לעבט, פריקה מפורקה, ווען ווען ער וואקט רוקט ער זיך אהין און צוריק און עט דעט טיים ווערט עס עקספאוזד און ממילא די פלאנק די פלאט די פעט וואס איז אן טאפ פון די פלאנקען ווערט עקספאוזד און ממילא פאר דעם איז עס אסור. היות טיי מאל איז עס מגולה איז שוין נישט קאנסידערט פלייש וואס די ס'איז שוין נישט קאנסידערט חלב וואס די פלייש דעקט צו ממילא איז אסור באכילה. סאו יעצט ווען די בהמה איז געשאכטן אפשר איז עס פיין צוגעדעקט, אבער היות מזמן לזמן ווען ער וואקט ווערט עס אויפגעדעקט איז עס אסור. דאמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט א אינטערעסאנטע סטעיטמענט, אנן, לא אתה בוכר, ולאו בארטא בוכר אנא, איך בין נישט קיין בוטשער, איך בין נישט קיין זון פון א בוטשער, ממילא איך קען דאס נישט אלץ א פראפעשאן, אבער אין נהידנא, איך געדענק אבער די הוה הוה אמרי ביי מדרש אזוי האט מען געזאגט אין בית מדרש, בהמה בחייהו פריקה מפרקה אז דער חלק ווערט עקספאוזט ווען די בהמה וואקט און ממילא ווייס איך אז מען טאר עס נישט עסן. אמר רב אבא אמר רב יהודה אמר שמואל חלב שאל א העמסס איז בייס א קוסן סאמס ווייסט מען אז עס איז דא פֿיר סטאמיקס די בהמה האט פֿיר סטאמעס ווי סגייט אדורך איז די חלב וואס איז אויף די סטאמיק און אויף יענע סטאמיק אסירן זיין אסור באכילה ואנוש כרת דאס איז די ריעל איסור תורה וזה דאס איז וואס די תורה רופט אן חלב שאל הכרב סאו איווען דאו עס איז נישט די עיקר חלב המכסה את הכרב און סאמס ווייסט מען עס איז אזוי ווי א מלבוש אזוי ווי עס נעמט ארום די פלייש עס איז נישט קאנעקטעד מיט די פלייש אליינס אבער דאס איז אויך קאנסידערט צו מחובר צו די חלב, און ממילא די חלב של א העמסס אין די בית הכוסות איז אויך אסור מן התורה. אמר רב אבא אמר רבי יהודה אמר שמואל, האי תרבה דקלביסתא, די פלייש פון די וואס איז אויף די קלביסת'ס ביין, אסור איז אסור, ס'איז אזוי הארב אז ואוניש כרת איז אוניש קיין זיין כרת, אין אדער ווארדס א איסור תורה, וזה חלב של א כסלו. וומר רב אבא אומר ויהי דא משמיל חיטן שביד, די וועינס וואס זענען אין די שאולדער, די יד מען רופט אן די שאולדער טארדס די פראנט פיס, אסירים זענען אסור צו עסן פון א בהמה. אמר רב ספרא משה, משה איז א לשון פון תלמיד חכם, רבי רילי אזוי זאגסטו? מי אמר רחמנא לא תאכל בשר דאס איז רעגולער פלייש, די חיטים אין די הענט איז נישט קיין חלב, ס'איז פלייש, פארוואס זאל עס זיין אסור באכילה? אמר רבא האט רבא צוריק געזאגט אויך בדרך כבוד, משה תלמיד חכם, מי יאמר לך מנה חול דמי, די פראבלעם איז נישט ווייל ס'איז פעטס, די פראבלעם איז ס'איז בלוט, און אויף די ווענס זענען פול מיט בלוט, און פאר דעם איז עס אסור, נישט וועגן חלב, ממילא דער איז א לופהאול, חתכי עם מלכי, אויב ער גייט עס שניידן און זאלצן, אפילו לקטירה נאר משפע דמי, קענסט אפילו אריינלייגן אין טאפ אריין, איטס נאט א אישו, ווייל איינמאל די בלוט גייט ארויס וועגן די מליחה, איז שוין גענוג, דעטס ענאף, מליחה אליינס עט זיין גענוג אפילו מען שניידט נישט די, אן שניידן, אפילו אן בראטן העט עס אויך זיין אקעי, באט זאלצן אן שניידן העט נישט זיין גוט ווייל דעמאלס קען די בלוט נישט ארויסקומען אזוי ווי ס'דארף צו זיין, סאו ס'דא א כלל אין הלכות מלוכה, מען וועט זען די נעקסטע פאר וואכן, די נעקסטע פאר טעג וועט מען זען אסאך מאל אז יעדע קאנצענטרעישן פון בלוט העלפט נישט קיין מלוכה, מלוכה אליינס אויב איז קאנצענטרעיט אסאך בלוט דארטן העט עס נישט העלפן, די מלוכה העלפט אז ס'דא אביסל בלוט וואס איז איינגעזאפט העט עס ארויסקומען, אבער נישט בלוט וואס זיצט דארטן קאנצענטרעיטעד, משום מאי טעמא אין די ערשטע הלכה אין הלכות מלוכה שטייט אז מען דארף אפשווענקען די בלוט גוט פאר מען זאלצט עס. נאר עס איז דא עטליכע ריזענס פאר דעם, איינע פון זיי איז היות עס איז דא דם בעין אויף די בשר גייט נישט העלפן קיין מלוכה. מען זעט די זעלבע זאך לגבי די כבד, רייט לגבי די לעבער, די לעבער איז א שטיק בלוט, היות עס איז ממש בלוט גייט נישט העלפן קיין מלוכה, וואס דען? מען דארף עס בראטן. און אזוי וועט מען זען ווייטער די כח האש, די בוילינג פאוער איז סאך מער ווי די כח המלוכה. ר' דוד שמואל האט געזאגט ער איז אמאל געווען אין סאטמארע בוטשער, ס'איז אריינגעקומען עפעס א אלטע פרוי, האט נישט אויסגעזען צו פרום, זי האט עפעס געזוכט, פרעגט איר די סטאר אונער וואס זוכסטו דא? זאגט זי איך זוך פרישע לעבער, ווייזט זי אויפן שעלף, זאגט ער נאו דעטס ברוילד, איי ניד די פרעש וואן, אבוויסלי האט געזאגט אז אונז פארקויפן נישט קיין פרעש וואנס, ווייל טאמער עס איז נישט געקאכט ריכטיג קען עס מאכן אלעס טרייפער, איז א ריעל פראבלעם, סאו יארן צוריק פלעגט יעדער אינוועסטירן אין היים, מ'האט גע'שחט'ן די בהמה, מ'האט זיי איינגענומען, אבער היינטיגע צייטן דארף מען ספעשל כלים פאר דעם, טאמער נישט ווערט אלעס טרייפער, סאו ווי דאנט סעל דעט, ס'איז נישט קיין אפשן. אמר רבי יהודה אמר שמואל, דער הערשט מיה באמת'ע בויע גרירא, די אנהייב פון די סטאמאק וואו ס'גייט אריין צו די אינטעסטינס, דארף מען עס אראפקראצן, אין אדער ווארדס אראפשניידן א אמה דערפון, ווייל ס'איז דא חלב אויף די חלק פון די אינטעסטינס, די ערשטע אמה דארף מען אראפשניידן, וזיהי החלב שעל הדקן, וואס רבי שמואל און רבי עקיבא דינגן זיך אריין דעם אינטעסטין מיט בייס, דאס איז וועגן דעם רעדט מען און ממילא דארף מען עס אראפקראצן. ואמר רבי יהודה, חיתן שבעיקוץ. די חיתים פון די די בעק באון, די טעיל באון איי געס, וואס ס'גייט אריין דארט אין די שעדער, ס'ווערט צושפרייט דארטן אריין אין די ווענט, אסירין זענען אסור אים אלץ אכילה, אסור אלץ חלב. זאלסטו וויסן, חמשה חיטה איז פאר בעקאפלעס, ס'דא דא פינף אזעלכע וועינס, אור גידים, וואטעווער, וואס גייען אריין דארטן אין די ווענט, זענען פון די פון די ביין פון די עיקוץ וואס ווערן צושפרייט אריין אין די כסלים. טלסים מימינה, דריי פון די רעכטע זייט, ותרתי משמאלה, סאו יא די רעכטע זייט איז דא דריי אזעלכע, די לינקע זייט איז דא צוויי, די טלסים, די דרייערס, אין אדער ווארדס די רעכטע זייט, מפצלה לתרי תרי, איטש וואן ספליטס אינטו טו, סאו וויפיל האמער א טאטעל אויף די רעכטע זייט? ס'איז געווען דריי, ס'ווערט צוטיילט אין צוויי? סיקס, געוואלדיג, טריי. די לינקע זייט וואס איז נאר דא צוויי מפצלה לתלסר תלסר, די איטש געט ספליט אינטו טרי, סאו א טאטעל אוו סיקס אגעין. נאכט וומען און וואס א חילוק צו וויסן וויפיל ס'איז דא. די שלף ליהי עד די חמימה אויב מ'שלעפט עס ארויס ווען ס'איז נאך ווארעם ווען ס'איז פריש פאר ס'איז געווארען קאלט משתלפה קען עס ארויסקומען זייער גוט זייער גרינג און דארפסט נישט גיין טשיזלען נאכדעם איטס רעדי טו קוק קענסט עס ארויס קענסט זיך פארלאזן איטס דאן. ואילוי טאמער האסט געווארט ביז ס'איז געווארען קיל און ס'איז געווארען פארגליווערט שוין בויך חטיטה בת רייד דארף מען עס נאכקראצן אלל די וועי ביז די ריבס ביז די טשעסט אלל די וועי ביז ביז ביז ביז אין סוף דיין זאלסט וויסן אז די האסט די ריכטיגע נאמבערס זאל זאלסט וויסן וויפיל צו זוכן זאלסט וויסן זעכץ אויף די רעכטע זייט און זעקס אויף די לינקע זייט ר' משה לייזער גריפל איינער פון די גבאים פון פון באבוב רב סקולען ווי כ'האב דערציילט אז די באבוב רב פלעגט זיך פירן אפי' שניידן די נעגל ערב שבת האט ער געשניטן יעדע פינגער מיט א נעיל קליפער לכאורה אבער אזוי ווי אין דריי קליפס. ער האט געענדיגט, יעדע יעדע נאגל האט ער געשארפן און געשניטן דריי, ווען ער האט געענדיגט האט ער אפגעציילט ס'זאל זיין גאנצע דרייסיג, געבן מ'זאל וויסן וויפיל נומבערס ס'איז, ס'שטייט דא אין די גמרא, ס'איז דא דריי, און וויטש ביקאמס טו, ס'איז דא צוויי וואס ווערט דריי, א טאטאל אוו סיקס אויף יעדע זייט, מ'זאל וויסן וואס צו זוכן, מ'זאל וויסן עס נאכצוגיין טאמער ס'איז נוגד. אמר אביי ווי טעמא רב יהודה, חמשה חיטה אוו, ס'איז דא פינף פלעצער אין די בהמה וואס ס'איז דארט דא חיטים וואס זענען אסור, טלוסים משום תרבה, דריי פון זיי זענען א פראבלעם אלס חלב, איתריין משום דמה, צוויי פון זיי איז א פראבלעם אלס בלוט. סאו די תחלה, די ספלין, און די קפלה, דאס איז די פלאנקען, און די כליוסה, דאס איז די קידניס, איז משום תרבה איז די אישו וועגן פעטס. די ידע, די וועינס פון די הענט, די שאלדער, און די לויה, פון די בעק, פון די. די לחי ד, די באק, משום דמי, די דזשאו, ביז משום דמי איז א חילוק, די אישו איז וועגן בלוט, למאי נפק מ, ס'איז א חילוק אויב ס'איז בלוט אדער ס'איז חלב, הן אם די משום דמי די וואס זענען פון בלוט, אם מחתך לי אויב די גייסט עס אויסשניידן, אם מלך לי און עסט עס זאלצן, שפע דמי יו סאלווד די פראבלעם, אבער הנך די וואס זענען פעטס, לעסט לי טו קאנטענט, דער'ס נאו וועי טו בי עיבל טו איט איט, קען דארפסט עס אוועקווארפן, קען גארנישט טון דערוועגן. אבער נפקא הנה ווי טעם מיר רב יהודה, חמשי כרמי המ, ס'איז דא פינף מעמברעינס וואס זענען אסור ביי אכילה, תלוסה משום תרבה,

האבקע גורם ליים לעווי, אז רבי יהודה האט אראפגעשניטן די מעמברעין, די אפער לעיער פון די ספלין, דארטן ווי די ספלין איז זייער דיק, ס'איז אזוי ווי א שעיפ אוו א פעיר, אויבן איז עס ברייט, אונטן ווערט עס שמאלער, אבער נישט פון די לאוער לעוועל. און מען לייערט לייוו ווי געזאגט, חוץ פיי טפיי דארפסטו ראגען א ליטעל לאוער, איווען דאס איז נישט אסור מן התורה, אבער ס'איז נאך אלץ אסור מדרבנן, אויסער ווי איז די טאטע פון לייבי געקומען ווער רב הונא באר חייא? אשכח האט ער געטראפן רב יהודה באר אשי ווי ער שניידט אראפ די לאוער לעוועל עז וועל. און מלאי האט ער געזאגט הכא אמר אביה דאמך אזוי האט דיין די טאטע פון דיין מאמע געזאגט משום די רב אין נאמען פון רב. ומאני ווער איז די טאטע פון די מאמע פון לייבי? רב ירמי' באר אבא. וואס האט ער געזאגט? לא אסרו תורה אלא שעל הדת בלבד, נאר די אפער לעוועל פון די ספלין, דארט איז עס קאנעקטעד צו די חלה פון די קערב, דארט איז עס אסור, איז משמע אז די לאוער לעוועל איז מותר לאכילה, ממילא דארף מען עס נישט שיילן. פרעגט די גמרא איי נישט, ס'דאך נישט ריכטיג, ואמר רב אמנינא, רב אמנינא האט געזאגט תנא, זיי האבן געלערנט אין א ברייתא אז קרום שעל הטחול, די לעיער, די מעמברעין וואס איז אויף די ספלין, אסור באכילה ואין חיובן עליו, מען נישט חייב אויף דעם קורס, ניין היכי דמי, אילאי משאל הדעת אויב מען רעדט וועגן די אפער לעוועל א מאי אין חיוב און דא לאו, פארוואס זאל מען נישט זיין חייב קורס, ס'איז דאך מחובר דארטן צו די חלב הקרב וואס איז אסור מן התורה, און אויב אזוי דאס איז אויך א חלק פון די חלב וואלט געדארפט זיין די איסור קורס, אלא נאוואסדען די כולאי, מען רעדט וועגן די גאנצע טחול די גאנצע ספלין חוץ פון די אפער לעוועל און די ברייתא זאגט אז ס'איז אסור עטליסט מדרבנן. און מלייט יז ליסט איים נאט גאנא ארגיו וויט יו. אי תניא תניא אויב דו האסט א ברייתא. עס איז א ברייתא איי אקסעפט איט און ס'איז אסור באכילה מדרבנן און ממילא גיי איך נישט כ'גיי רוט האבן פון מיין פסק און כ'גיי מחמיר זיין. גופא האבן מיר געלערנט אויבן אמר רב אמנינא תנא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא א כרם שאל האט חול איז אסור ואין חיובן עליו מ'איז נישט חייב כרת כרם שאל גבי כליה די לעיער וואס אן טאפ פון די קידני אויס איז אסור באכילה ואין חיובן עליו כרת מ'איז אויב מ'האט עובר געווען און עס יא געגעסן איז מען אויך נישט חייב כרת פרעגט די גמרא ותענית האבן מיר געלערנט אין א ברייתא חיובן עליו מ'איז יא חייב כרת ס'איז מוריד חולה אט חולה, כאשר די סתירה פון די ספינא אויף די ספינא איז נישט קיין סתירה, הוא כנגד הדעת דא רעדט מען וועגן די אפער לעוועל, דאס איז אסור מן התורה, הוא שלא כנגד הדעת די לאוער לעוועל איז נאר אסור מדרבנן, כליה כליה נמי ליה כאשר די קידני אויף די קידני איז אויך נישט שווער, הוא בעילאה דא רעדט מען וועגן די זאך וואס איז אן טאפ פון די קידני, ממילא דאס איז קיין סכרת א חלק פון די פעט פון די קידניס איז אסור מן התורה, הוא בתתאה דא רעדט מען וועגן די לאוער לעוועל וואס איז נאר אסור מדרבנן. זאגט די גמרא ווייטער, באי חשי לסין, ווען מ'רעדט וועגן די סקראטנעם וואס די טעסטיקלס ליגן אין דעם, סאו די זאק ווי די די בייען זענען, ס'איז געווארן דיסקאנעקטעד אינסייד אבער ס'איז נאך די סאק איז נאך אלץ קאנעקטעד, רב עמי ורב אסי איז א מחלוקת פון רב עמי ורב אסי טאמער מעג עס עסן, חד אסור, איינער זאגט ס'איז אסור באכילה אלץ אייבים מן החי, סינס איט וואס קאט אינסייד, אינטערנעלי, ווען ס'נאך געלעבט, אויב איז ער צו דן פון ווי א עבר מן החי, וכת שרה, איינער זאגט אז ס'איז מותר. מאן דהוא ס'איז דער וואס האלט אז ס'איז אסור, צד ג' עמוד ב', מיד דלא קבלין, ווייל מ'זעט איל פרוף טו יו אז ס'איז שוין דיסקאנעקטעד, אויב אזוי איז עבר מן החי, ווייל ס'קען שוין נישט ווערן צוריק געזונט, אויב אזוי איז עס א פראבלעם, הנה עבר מן החי, נ י, איז קאנסידערט עבר מן החי. למען השורה דער וואס האלט אז ס'איז מותר, מילא לא יקום את ערכו, די מעשה איז נאט גאנא געט ספוילד, ס'גייט נישט האבן קיין שלעכטע רייעך, אויב אזוי דעטס פרוף, הענא חייסא איז פי א ס'האט נאך עפעס א חיות ממילא הייסט עס נישט אפגעשניטן הייסט עס נישט קיין אייבים מן החי. ואידך, דער שיטה וואס האלט אז די ביים זענען אסור אלס א אייבישע נוטליש הייד לא יקום את ערכו, די ריזען פארוואס ס'ווערט נישט פארשמעקט, משום דלא כשל פי העביר, ס'נאך אלץ קאנסיעלד ס'נאך אלץ אינגאנצן פארמאכט, ממילא פאר דעם האלט זיך עס פריש, מ'זעט דא די גרויסע. נפלאות הבורא וואס די אייבערשטער האט דא אריינגעלייגט יעדע פרט אין א באדי פון א מענטש, פון א בהמה, די אז די טעסטיקלס הענגט ארויס פון די גוף, רייט, די ביים הענגט ארויס פון די גוף כדי ס'זאל נישט ווערן אזוי ווארעם אזוי ווי די אינסייד חלק פון די באדי, ווען ס'וואלט געווען אזוי הייס ווי די אינסייד טעמפעטשער פון די באדי וואלט די זרע נישט געקענט האבן קיין קיום, היות ס'איז אינדרויסן איז עס מער אפגעקילט קען עס האבן א קיום. מאידך, דער וואס האלט אז די בייבן זענען מיתה ווייל ס'איז יונק חיות מן הבהמה, איידל אויב באדי, און די ריזען פארוואס ס'קען נישט צוריק געזונט ווערן, כיש איז ס'איז הי ד נקבתי, ס'איז שוואכער, באט איט סטיל העז סאם לייף, סאו איווען דאו ס'גייט נישט ווערן צוריק קאנעקטעד, אבער עפעס לייף האט עס נאך ממילא איז נאך קאנסידערד א לעבעדיגע זאך און ס'איז נישט אסור אלץ אייוועלט מן החי. אמאל עי' ר' יוחנן רב שמן בן רבי הנ ל ביה ח שילוסי שערין, די ביה ח זכר וואס זענען נאך אלץ אין די כיס, איווען דאו ס'איז געווארן דיסקאנעקטעד, מעג מען עסן, אבער ואת ד, דו קומסט פון בבל, לא תאכל זאלסט עס נישט עסן, פארוואס? משום ואל תיטוש תורת אמך. זעהן מיר ארויס מ'דארף זיך פירן אזוי ווי די חומרות פון די פלאץ ווי מ'וואוינט אזוי ווי די מנהגים ווי מ'וואוינט, אין בבל האט מען זיך געפירט אז ס'איז אסור צו עסן, אויב אזוי דו קומסט פון בבל, רבי עמרם רבי מאסן איז דאך געווען פון בבל, און זיי האבן גע'פסק'נט אז ס'איז אסור, אויב אזוי איז נישט געווארן קלאר ווי ווי וועמען מ'גייט פסק'נען, אויב אזוי דארפסטו מחמיר זיין, איי דו וואוינסט יעצט אין ארץ ישראל, זאגט תוספות צוויי מהלכים, נאמבער וואן. היות ער פלאנט צוריק צו גיין, אויב אזוי האט ער נאך אלץ א דין אזוי ווי א בן בבל, נאמבער טו, אז ער האט געמיינט צו זאגן יעצט נעט סטאל דארפסטו נישט מחמיר זיין, אבער אויב דו גייסט צוריק גיין צו בבל גייסטו דארפן מחמיר זיין. אמר מר בר רב אשי, הנה ביה ד גדיא, די ביה איז זכרים פון א גדי פון א יונגע קעלבל, נישט דווקא פון א ציגעלע, נאר עני יונגע בהמה, אט לסן יום אין די ערשטע דרייסיג טעג שרין בלא קליפה קען מען עס עסן אפילו אן אפשניידן, מ'דארף נישט אראפנעמען די קרום אדער עס אויפשניידן, גענוג צו זאלצן דעטס גוד ענאף, ווייל די ערשטע דרײַסיק טעג איז די בלוט פון די בהמה נאכנישט גוט איינגעזאפט אין די באדי און ממילא איט דידענט געט טו דעט לאקעישן, מכאן ואילך נאך דרײַסיק טעג דארף מען זען אי אזרע און אויב ס'איז שוין דא זרע אינסייד די ביים האסירן איז עס אסור ביז מען וועט עס אפפילן מיט אראפנעמען די פעטס ווייל אויב ס'איז דא זרע איז א סימן אז ס'איז דא בלוט דארף מען עס אראפשיילן. ווי לא יעזרון אויב ס'איז נאכנישט געווען קיין זרע, שריון אויף עס יא זיין מותר, ווייל ס'איז נאכנישט דא קיין בלוט דארט. פרעגט די גמרא מנא ידען, וויאזוי ווייסט מען אויב ס'איז דא זרע אדער נישט? אי איז פי' שרייא כסמקא, טאמער ס'איז דא אזעלכע רויטע ליינס, רויטע וועינס, ווייסטו אז סימן אז ס'איז אסור, ווייל דאס איז א סימן אז ס'איז דא בלוט, ממילא דארף מען עס שניידן, מען דארף עס זאלצן, ווייל דאס איז א סימן אז ס'איז נאך דא בלוט, איז עס אסור. אבער לעת פי' שרייא כסמקא טאמער ס'איז נישט דא קיין רויטע פעדער מער, שריון אויף עס זיין מותר, ווייל דאס איז א ראיה אז ס'איז נישט דא דארטן קיין זרע. אמצער, א שטיקעלע פלייש וואס האט אזא בלאקן בלו מארק, ס'דא א מארקע דארט וואס ער האט באקומען בחיים, בייי די בייער זכר און מזרקה, די וועינס פון די האלז פון די מקום השחיטה האבן אלע א קאנצענטרעישאן פון בלוט, איז פליגי בה רב אחר ורב הנה. בכל התורה כולה זאלסטו וויסן א כלל, טאמער ס'דא א מחלוקת פון די אמוראים און ס'פארשטייט נישט ווער דער מחמיר ווער איז דער מיקל, קענסטו וויסן דער כלל, רב הנה לקולא בדרך כלל, רב הנה איז דער מיקל, און רב אחר לחומרא, רב אחר איז דער וואס איז מחמיר.

אמצע די אסמק וועסט עפרישיעט ווען די רופסט זיך אן קען איך נעמען א טרינק אמצע די אסמק א שטיקעלע פלייש וואס איז געווארן רויט וועגן א מכה ס'איז דא א בלאק און בלומאק חתוכה אויב מ'האט עס אויפגעשניטן מ'האט געמאכט אזעלכע קאטס אין דעם ס'זאל זיין א פסח ווי די בלוט זאל קענען ארויסגיין און מלאכה מ'האט עס געזאלטן אפילו לכדאי נמי שפידא מ'קען עס אריינלייגן אין די טאפ די בלוט האט ארויסגענומען די בלוט איטס נאט א אישו תליה נמי בשפידא אויב מ'האט עס אויפגעהאנגען אויף א שפויד אויף אזא וויאזוי הייסט א שפויד א סקוער. סקוער, און מען האט עס אריינגעלייגט אין די אויווען, מען האט עס געבראטן, אפילו מען האט עס נישט געשניטן און געזאלצן, מיט א שטארקע זאלצונג גייט עס אויך זיין מותר, אפילו אביסל זאלץ וויל דא די דזשאב, פארוואס? ווייל דא איף דמי, בשעת'ן בראטן גייט די בלוט ארויסרינען, היות ס'הענגט, האט עס ווי ארויסצוקומען. א גמירא אויב ס'ליגט אויף די קוילן, פלי געבאר רב אחא ורבינא דא איז אן א מחלוקת. חדא מאי איינער זאגט משב שאיבה ליה אז ס'איז מותר ווייל ס'גייט ארויסרינען, וחדא מאי איינער זאגט מיץ מצמצה ליה, פארקערט, די היט איז גאנע קאנסטריקטעד, ממילא גייט עס בלייבן מער אינעווייניג, איז עס אסור. ר' חיים ביי אזוי אויך ביי די בייער זכר איז די זעלבע מחלוקת, ר' חיים מזרקי לגבי די ווענס פון די האלץ איז אויך די זעלבע מחלוקת, דער רבי ישראל פארסט ווי מען האט פריער דערמאנט האט געזאגט יארן צוריק איז ער געווען א אין בארא פארק איז געווען א באבעווער בוטשער איז אים אנגעקומען אזא שטיקל פלייש מיט אזעלכע רויטע בלאטשעס מען האט נישט געוואוסט פון וואס דאס איז פון ווי קומען די רויטע סימנים וואס מען זאל טון דערמיט, דאך געווען א עלטערע פויליש איד ער האט געזאגט ער מיינט ער הייסט קאמיאן ער איז געווען אין אמעריקע שוין פון פאר די מלחמה, האט ער געזאגט ער ווייסט ווי אזוי עס צו טעסטן, ער האט געזאגט מען זאל עס אויפהענגען אויף, נעם א שטיקל און הענג עס אויף אויף די פייער, אן טאפ אויף די פייער און בראט עס, אויב עס גייט אוועק גיין וועגן די בראטן, דעטס פרוף אז עס איז דם, אויב אזוי וועט עס זיין מותר, דאס איז א סימן אז עס איז געווען בלוט און מען קען עס מסדר זיין דורך זאלצן, רייט? מען קען מען קען עס נישט איגנארען, מען דארף עס זאלצן, אויב גייט עס נישט אוועק גיין נאכן בראטן, דעמאלטס איז א סימן אז די בלאטשעס איז נישט קיין דם, דארף מען זאלצן אזוי ווי א רעגולער שטיקל פלייש, און מען קען מעלים זיין דערפון, מען דארף נישט פאוקוסן ספעשל אויף דעם. און מען האט עס איבער געזאגט פארן דיין, האט דער דיין געזאגט, ח ו בין איך נאכנישט רעדי עס מקבל צו זיין פאר פסק הלכה, איים נאט רעדי, סאו וואס איז דא א שאלה, מען דארף מחמיר זיין און עס נישט עסן אפילו מיט ספק. ריישא בכבשא, טאמער מען האט אריינגעלייגט די קאפ פון די בהמה אין א אין די אויוון. פארוואס אראפצונעמען די האר פון די קאפ, סאו מען פלעגט לייגן וואסער ארומשמירן מיט וואסער און נאכדעם האט מען עס אריינגעלייגט אין א רעמעץ חם דאס האט אראפגעברענט די האר אן צו פארברענען די פלייש איז די הלכה אזוי אויס ביי א בית שחיטה אויב די קאפ זיצט אזוי ווי אויפן פלאץ ווי מען האט עס געשאכטן אדער איטס סטענדינג אין איטס אפרייט פאזישן די קאט איז אויף די באטעם פון די בהמה דאיעף דמו ושריר דאמאלס גייט די בלוט ארויסרינען ס'העט זיין מותר. טאמער עטס געלייגט די פעיס א צדדן אויף די באק, מקווה קאפי גייט זיך עס פארגליווערן עטס גייט נישט האבן ווי ארויסצוליקן, אויב אזוי וואסע גייט עס זיין נאסע? אויסער ווען איך איר האב געמאכט א נאז סטענד עטס געלייגט אויף די נאז לעכער דאטס ביי מידעט אריינגעלייגט אזוי ווי א טוב אזוי ווי א סטרא וואס די בלוט זאל האבן ווי ארויסרינען שאד איז עס מיטער ווייל עס גייט ארויסרינען פון די נאז לעכער ווי לויט האט מען האט נישט געלייגט די סטרא האט נישט געמאכט קיין אקסעס אויסער עס איז אסור צו עסן די קאפ ווייל מען האט מורא אז די נאז לעכער גייען ווערן פארשטאפט און א חדר פון די בלוט וועט בלייבן דארטן אינעווייניג עיקר די אמרי סלובער זאגן אז אין חירוב א בית השחיטה ווייל מען האט זיך געלייגט אויף די נאז לעכער אדער מען האט זיך געלייגט אויף די בית השחיטה אפילו מען האט נישט געמאכט קיין לעכער און דאאיף גייט עס ארויסרינען א צדדין די אמרי סליגט אויף די זייט דעמאלסט איר דארטס ביי מיר די טאמער האט מען געמאכט א לאך מיט א סטראו וואס גייטס האלטן אויפן שורה עט איז א מותר ווי איר לוינט טאמער נישט אסור איז עס אסור. מעט תגיד אנושה, גוף האבן מיר געלערנט אויבן, אמר רבי יהודה אמר שמואל, שניי גיטין היינט ס'דא אזעלכע צוויי וועינס וואס גייען אין די ירך, הפנימי, די אינער וואן, סמוך לעצם ביז נאנט צו די ביין, ס'איז נישט איינגעזאפט אין די פלייש, ס'איז נישט פארזינקען אין די פלייש, אסור, דאס איז אסור באכילה, וכיוון אל האבן עס חייב מלקות אויב מ'האט עס געגעסן, דאס איז די גיד אנושה וואס די תורה האט גע'אסר'ט. חוצן די גיד וואס איז אינדרויסן, ס'איז סאך קערצער, סמוך לבשר איז נאנט צו די פלייש, ס'איז איינגעזינקען אין די פלייש, אסור איז אסור, ואין חיוב אין עליו, מ'גייט נישט באקומען קיין מלקות אויף דעם, דאס איז נאר אסור מדרבנן. פרעגט די גמרא וואו תענית האט נאך געלערנט אין א ברייתא אז פנימי, די גיד וואס איז אינסייד, סמוך לבשר איז נאנט צו די פלייש, דער גיד וואס איז נאנט צו די פלייש איז דער קורצע גיד פון די אוטסייד, און ס'איז משמע אויב אזוי אז דער גיד איז אסור מן התורה, ס'הייסט פנימי ווייל ס'איז איינגעזאפט אין די פלייש, איז שווער לויט שמואל, שמואל זאגט אז די גיד הפנימי איז אסור מן התורה איז דער גיד וואס איז נאנט צו די ביין, וואס איז קאמפליטלי אינסייד ביי די ירך. אמר רב אחא אמר רב כהנא איקלד מיקלד, די לאנגע גיד וואס מען טרעפט אינסייד פון די ירך, ס'איז נאנט צו די ביין, גייט צוריק אריין אין די פלייש אזוי ווי א טיר, אזוי ווי א שליסל אין א לאק, ס'גייט אריין אביסל אינסייד, סאו די ברייתא האלט אז די גיד איז די אינער וואן, און אויף די גיד איז געשטאנען אז ס'איז אסור, ס'איז סמוך לבשר, ווייל ס'איז למעשה ס'איז דא א פלאץ וואו ס'איז נאנט צו די פלייש. פרעגט הגמרא וואו טאנצן, מ'האט געלערנט אין א ברייתא אז חוצן הסמוך לו עצם איז אסור באכילה מ'איז נישט חייב מלקות ווייל ס'איז נאר אסור מדרבנן, נאר די גיט וואס איז נאנט צו די ביין איז די לאנגע גיט וואס איז די אינער ירך אינער זייט פון די ירך וואס איז נאנט צו די ביין איז משמע אז די גיט איז נאר אסור מדרבנן ס'הייסט חוצן ווייל ס'איז נישט איינגעזאפט אין די פלייש איז שווער לו שמיל שמיל האט געזאגט אז ס'איז אסור מן התורה אמר רב יהודה היכא דפרט הבחור די גיט וואס טרעפט זיך אויף די אוטסייד פון די די אוטסייד חלק פון די ירך איז נאנט צו די עצם די גרויסע ביין וואס די טבח די בוטשער גייט דארטן שניידן ער סעפערעיט עס פון די בעסיקלי פון די היט פון די די פולקער די ברייתא האלט אזוי ווי שמילה אז די גיד איז נאון עז די חיצון און אויף די חיידק א גיד וואס איז נאנט צו די ביין זאגט די ברייתא אז ס'איז סמוך לעצם קומט אויס די אין פנימי איז באמת נאנט צו די ביין נאר ס'מאכט צום סוף אזא דיטאור אריין די פלייש דאס איז אסור מן התורה די אאוטער וואן וואס איז נאנט צו די פלייש נאר בתחילתו איז עס נאנט צו די ביין און עווענטשעלי גייט עס אריין אין די פלייש דאס איז נאר אסור מדרבנן. אקעי, וואס וועט זיין מ'טרעפט א שוחט, א בוטשער, וואס דארף צו קלינען די חלב, און הי דאזענט דא היז דזשאב רייט? איתמר האט מיר געלערנט, טבח שנמצא חלב אחריו, מ'האט אים געוו. ער האט צוגעגרייט די פלייש און מ'האט געטראפן חלב, ער האט עס געקלינט אפיציעל, באט איטס נאט גוד ענאף, סאו בדרך כלל האט די בוטשער געקלינט די חלב פון די בהמה פאר ער האט פארקויפט די פלייש, לויט די חכמים, די טבח, די בוטשער איז באגלייבט צו זאגן ער האט עס געקלינט, מ'דארף נישט נאכקוקן זען האט ער עס טאקע געקלינט, האט א השגחה, האט א חזקה, איז ער באגלייבט, קומט אויס די בוטשער וואס רייניגט עס נישט אזוי ווי ס'דארף צו זיין, גייט מכשיל זיין, מכשיל זיין מענטשן צו עסן טרייפות, גייט עסן חלב, סאו א טבח שנמס צו חלב, אחר אויף ר' יהודה אמר ר' יהודה זאגט מען גייט אים פאנישן אויב מען האט געטראפן בקע שעורה, אפילו נאר מען האט נאר געטראפן פעטס די סייז אוו א שעורה, ר' יוחנן אמר ר' יוחנן זאגט בקע זית נאר טאמער געטראפן א שיעור קע זית וואס איז סאך גרעסער ווי א שעורה, דעמאלס דארף מען אים פאנישן, אמר רב פפא ולא פליגי ס'איז ריעלי נישט קיין מחלוקת, הגם מ'זעט אסאך מאל אין ש ס רב פפא איז דער וואס זאגט ס'איז נישט קיין פראבלעם, ביידע קענען זיין אמת, דאס רעדט זיך אזוי, דאס רעדט זיך אזוי, רב פפא וואס ווארקינג אן שלום, און רב פפא ולא פליגי, קיין כלל כסף, וואס שטייט אין שיעור פון הכזית איז דאס לגבי געבן מלקות, קיין די פסק פון רב יהודה רעדט מען וועגן סתם קנצנען לאברי וואס מ'גייט אים פייערן פון זיין דזשאב, דאס איז שוין טאמער מ'האט געטראפן חלב אזוי ווי א סאורע, אין אדער ווארדס מ'גייט זאגן ווילאנג ער איז נישט מקבל אין פראנט פון דריי אידן אז ער גייט זיין קערפול ער גייט נישט מכשיל זיין נאך מענטשן גייט מען אים נישט לאזן פארקויפן, קומט אויס טאמער האט מען געטראפן נאך דעם א כזית חלב, גייט ער באקומען מלקות חוץ פון דעם וואס ער גייט פארלירן זיין פרנסה. אמר מר. אמר מר זיטרא, כשעורה חלב לויט רבי יהודה גייט מען אים קנצנען במקום אחד, אויף דאס די שעורה סייז דארף זיין אויף איין פלאץ, כזית די כזית פעטס וואס רבי יוחנן האט געזאגט אז מען גייט געבן מלקות אויך איז אפילו בשניים ושלושה מקומות אפילו עס איז נישט אויף איין פלאץ איז דאס אויך גענוג א סיבה אים צו געבן א קנס, פירט אויס די גמרא אזוי פסק'נט מען טאקע והלכות איז לאלקי סוי בכזית. עקסיוז מי, לא אברוי, איז בכסאורא דשי מיתה סאורא. שטייט אין די משנה, איינער האט א בוחן נאמאנען אויף תגיד אנושה דברי ר' מאיר, וחכמים אומרים זיי זענען יא באגלייבט, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, חזרי לוי מיט צום סוף האבן זיי געזאגט נאמאנען, מ'איז יא באגלייבט, דאס הייסט אנהייב האט מען געפסקנט אזוי ווי ר' מאיר, אז די בוטשערס זענען נישט באגלייבט, צום סוף האט מען געזאגט יו נאו וואט, מ'גייט יא טראסטן די בוטשערס, זיי זענען יא באגלייבט. אמר ר' נחמן, וואט רילי? אנהייב נישט, צום סוף יא, איכשרא דרא? די קשיא דארע, ס'ג, די דורות זענען געווארן בעסער, פארוואס זענען די היינטיגע בוטשערס מער באגלייבט ווי די אמאליגע, לכאורה די ירא שמים ווערט שוואכער און שוואכער, נישט שטערקער. זאגט די גמרא מאי קרא דאב סברא לא כרמאי, אן להם האט מען געהאלטן אזוי ווי רמאי אז מען דארף נאכגיין נאכגיין די פעטס אלל די וועי, לא הווי מהמנין זענען זיי נישט געווען באגלייבט ווייל ס'איז זייער זייער א שווערע זאך צו טון, זענען זיי נחשד געווארן אז זיי גייען נישט גיין אזוי ווייט. לבסוף סברא צום סוף האט זיך געהאלטן כרבי יהודה אז דווקא די חלק וואס מען זעהט אן טאפ איז אסור סינס איטס נאט סאטש א ביג דיעל אויב אזוי קען מען זיך פארלאזן אויף דעם היות זיי זענען עס דארף נישט ארבעטן אזוי שווער וואי שודנט דעי דא איט קומט אויס די תבליחים זענען נישט ווערן באגלייבט צו טוהן די שווערע שווערע זאכן אראפ צו גיין אלל די וועי פון דעם די אמאליגע דורות האט מען געפסקנט אזוי ווי ר' מאיר די שווערע זאכן האט מען זיי נישט געטראסט באט די איזיער זאכן פארוואס זאל מען זיי נישט טראסטן עיקר די מסנ ל אסייפעס דא וואס זאגן דאס אויף די ספר. והחכמים, אז די ווערטער פון רבי יוחנן גייט אויף די לעצטע חלק פון די משנה, צום געדענק והחכמים אומרים, מען מאנען אלל אויף די בוטשערס באגלייט אויף די גיד הנשה, ואל החלב אויף קלינען די חלב, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן חזר לומר שאינם מאנען זיי זענען נישט באגלייבט אויף די קלינינג פון די גיד הנשה, אמר ר' נחמן, בזמן הזה אינם מאנען, היינטיגע צייטן זענען די בוטשערס יא באגלייבט, פרעגט די גמרא, קשיא דהרי וואס איז געווארן בעסער? זאגט די גמרא ניין, מעיקרא סבריהו, אנהייב האט מען געהאלטן אז די הלכה איז כרבי יהודה, ס'איז גענוג אראפצונעמען די אפערער לעוועל און ממילא זענען די בוטשערס געווען באגלייבט צו זאגן אז אקעי מ'קען זיי האבן עס געקלינט אזוי ווי ס'דארף צו זיין. נאכדעם הא די סבריא כר' מאיר נאכדעם האט מען געפאסט הלכה אזוי ווי ר' מאיר און מ'דארף נאכגיין אלל די וועי זייער זייער טיף אראפ. היות די הלכה איז אזוי ווי ר' מאיר איז קאם וואס די הווא דחירא להלכה דר' רבי יהודה ווילאנג די עולם האט געדענקט די פסק פון רבי יהודה אז מ'איז מיקל וואס ער האט מיקל געווען ארידזשינעלי לא מהימנא האט מען אים נישט געגלייבט ווייל מ'פאסט יעצט אזוי ווי ר' מאיר דארף מען מחמיר זיין אבער האשה דיין שיעור לרבי יהודה יעצט אויב מען האט שוין פארגעסן די פסק פון רבי יהודה יעדע איינער פירט זיך אזוי ווי רבי מאיר מהר ן גייען זיי יא זיין באגלייבט און ממילא געדארפט נישט אפגיין אזוי קען מען זיך פארלאזן אויף די בוטשער קינד און ס'דא א גרויסע נפקא מינה צווישן די צוויי וועגן לויט די ערשטע וועג אויב מען פסק'נט אזוי ווי רבי מאיר קען מען זיך נישט פארלאזן אויף די בוטשערס לויט די צווייטע וועג אפילו מען פסק'נט אזוי ווי רבי מאיר זענען די בוטשערס יא באגלייבט נאר כל זמן מען האט נאך געדענקט די קולא פון רבי יהודה האט מען געדארפט מאכן שו ע. פסק'נט נישט אזוי ווי רבי אידם האט געטשעינדזשט די פסק, מען דארף מחמיר זיין, אזוי ווי די די וועלט פירט זיך ווען ס'טשעינדזשט זיך עפעס, אנהייב איז געווען א קולע און נאכדעם גייט מען לחומרא, איז זייער שווער פאר די עולם טו אדזשאסט צו די נייע חומרא טו די טשעינדזש אין פסק, מען זעט די זאך ביי די ביר, יארן צוריק האט יעדער איינער מיקל געווען מיט ביר, מען האט געטרינקן ביר אפילו אן קיין השגחה, יא, היינטיגע צייטן זאגט אפילו די או יו און די או קעי זאגט אז מען דארף מחמיר זיין, וואס האט זיך געטוישט? ס'איז די זעלבע קאמפאני, וואט העפענד? יא, סאדענלי האט מען אנגעהויבן מאכן עקזאטיק בירס, עקזאטיק פלעיווארס און מען נוצט די זעלבע מאשינערי צו פעקעדזשן ביידע, סאו וואס איז אמאל נישט געווען קיין פראבלעם איז היינט יא א פראבלעם, סאו די היינטיגע בירס דארפן האבן אן השגחה, איינער גייט זאגן איך געדענק ביים באבע רחל האט נאך געווען ביר אן א השגחה, גראדע כ'מיין די לעצטע צענדליגע יארן נוצט מען גראדע די קארס וואס האט יא אויל, אבער על כל פנים ס'האט זיך געטוישט, ס'האט זיך געטוישט, מ'דארף מחמיר זיין, ס'דארף האבן אן השגחה. שטייט אין די משנה, וחכמים אמרים נאמנים אל תבוכם עליו אויף די קלינער פון די גיד הנשה און אויף די חלב. חלב? פרעגט הגמרא מאן דכר שמיה ווי קומט דא אריין חלב? די רמיה האט נישט געזאגט אז די חכמים, די רמיה איז ווערטער געווען, די בוטשערס זענען נישט באגלייבט לגבי קלינען די גיד. וואס קומט דא די חכמים זאלן אריין גיין צו סארענלי די חלק פון חלב אויכעט? זאגט הגמרא הכי קמא, רמיה זאגט אזוי אין די משנה, אין נאמנים עליו, די בוטשערס זענען נישט באגלייבט אויף די גיד הנשה, ועל החלב ווייל ס'אזוי שווער צו קלינען די גיד מיט די חלב ממילא טראסט מען נישט זיי. אבער ווי חמ מ חמ מ זאגן די המון הנ ל וואס זענען יא אויף געלייגט צייט דיגע דאנאשען ווי אלע חלב אט דעם מאמענט לאמיר באדאנקען רבי יאסל באטניק פארן קומען און א גוטע וואך.